Robin?
Ella? Wat ass deng Bezéiung zu denge Brëscht? Hm, zimmlech duerchsat. Mol besser, mol manner gutt, géif ech soen. Wat ass deng Bezéiung zu denge Brëscht? Jo, ähnlech, mol sou, mol sou. Heiansdo gefalen se mer ganz gutt, heiansdo géif ech se am léifsten erofschneiden.

op Radio Ara oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu.
Virun dëser Episod nach eng kleng Notiz zum Contenu. Mir erwänen an dëser Episod sexuell Gewalt a sexuell Belästegung. Wann s du mat deenen Themen e Problem hues, da lauschter dës Episod net eleng oder sich der Ënnerstëtzung bei Frënd, innen, Famill oder Partner, innen.
Hallo a wëllkomm bei Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ech sëtzen haut hei mam Robin. Hallo.
A mir schwätzen iwwer Brëscht. Hehehe.
Dat ass esou en Thema, wou iergendwéi trotz allem, trotz all de queerfeministesche Bicher a Saachen, déi ech gelies hunn, a Saachen, mat deenen ech interagéiert hunn, wou, wann iergendee just Brëscht seet, wou en Deel vu mengem Kapp nach ëmmer geet, Hehe, Brëscht. Wech jo mega blöd ass, dat mécht mech och richteg queesch, an trotzdem sëtzt den Instinkt iergendwéi ganz déif a mir, an ech mengen net nëmmen a mir, well ech mengen d'Team hat e bëssi eng ähnlech Reaktioun zu Bruecht. Jo, ganz genau, ech mengen do si mer all e bësse mat drënn. Dat ass nach de Bouf vum Primärschoulshaff an der Paus, deen an eis alleguerten drasëtzt. Fäertneg. Jo, ech fäerte ganz Mee ass dat esou schlëmm? Vläicht kënne mer dat haut an der Episod erforschen. Jo, ech giff am Fong ganz gär op déi Fro zréckkommen duerno, well wéi scho gesot, mech perséinlech nervt et. Jo, mech och, dass Brécht ëmmer esou connotéiert si mat allméigleche Messagen an allméigleche Gefiller. Wa mer elo scho beim Primärschoulshaff waren, do ass fir vill vun eis eng bestëmmte Verännerung passéiert, iwwer déi et haut soll goen. Also bei mir war et mol an der Primärschoul. Wéi war dat bei dir? Jo, ech mengen och sou Enn vun der Primärschoul. Ech menge wat sech do mir immens agebrannt huet, wouriwwer ech nach ëmmer queesch sinn, ech war ëmmer e Kand, wat am Fong gären ouni T-Shirt erëmgelaf ass, well alleguerten d'Bouwe si jo och ouni T-Shirt erëmgelaf an dat huet och am Fong ni iergendee gejuckt, wéi ech sou Kand war, wann ech och einfach mäin T-Shirt ausgedoen hunn, wann et waarm dobausse war. An iergendwann huet dat ugefang leit ze jucken, wéi ech sou zéng, eelef war, wéi, ja, mäi Kierper ugefaangen huet ronderëm meng Nippele Fettgewebe ze bilden. An dat ass eppes, wat sech mir einfach ganz laang net erschloss huet, dass ech lo op eemol Net méi duerf wéi déi aner Jongen, meh, wéi déi aner Jongen, trans Freudian slip, oh boy, oh, I have things to unpack. Dat huet sech mir einfach net erschloss, dass ech net méi wéi d'Jongen duerft ouni T-Shirt erëmlafen an dofir op eemol geschéimt gi sinn, well et sech mir och net iergendwéi erschloss huet, keng Anung, also Et waren deemools scho Jongen, déi hate méi Broscht wéi ech, einfach well se méi Fettgewebe hate wéi ech. Iwwerall, an och bei Männer, wandert Fettgewebe och an d'Broscht. An dat huet sech mir einfach gutt un der Schloss, dass, wéi gesot, ech dunn net méi duerft ouni T-Shirt erëmlafen a Leit mech komesch gekuckt hunn a mer gesot hunn, Du muss däin T-, nee, du däerfs däin T-Shirt net ausdoen, déi den T-Shirt erëm un. Jo dat verstinn ech ganz gutt. Ech sinn éierlech gesot net sou oft mat ouni T-Shirt rondrëm gelaf. Dat war entwéi net sou bei eis. An awer kann ech mech un ee ganz spezifesche Moment erënneren am fënnefte Schouljoer mengen ech, wou ech fir d'éischt Kéier gemierkt hunn, datt wann ech mech no vir bécken, dat war sou eng Aktivitéit am Klassenzëmmer wou mer eis sou fräi beweege missten, a wann ech mech do no vir bécken, datt ee mir dann an den T-Shirt dra gesäit. An ech ka mech ganz genau erënneren, ech hat esou ee Frust an ee Gefill vun Onfair, datt ech dann drop oppasse muss, wéi ech mech halen, well ee soss kéint do a mäin Ausschnëtt rakucken an datt ech mech net einfach do esou beweege ka wéi ech wëll an datt déi aner sech doriwwer keng Suerge maache mussen a just ech. Also ech hu mech an deem Moment gefillt, wéi wann dat just e Problem fir mech wär, obwuel dat natierlech net gestëmmt huet. Mee genau do op eemol war dat dann eppes, wat ee verstoppe misst. Ja, schon einfach mega, mega unfair fand, genau wie du. Wouhier wosst de, dass de dat verstoppe misst, also dass de misst oppassen, dass keen an den T-Shirt kuckt an dass keen däin Ausschnëtt an deng Broscht gesäit? Ja, dat ass eng gutt Fro. Also ab deem Moment hat ech, mengen ech, schonn esou Lastiks-BHen un, esou kuerz Hiemecher eeben. Dat heescht, ech hat schonn iergendwéi de Message kritt, dass dat Kierperdeeler sinn, déi iergendwéi extra mussen ugehale ginn oder verstoppt ginn. An Jo et huet een halt och bei deene meeschte Leit sou ronderëm huet ee keng BH'e gesinn, och bei de Jofferen a bei menger Mamm an sou, bei méi alen Fraen hunn ech dat ni gesinn, dass voilà dass deen Deel vum Kierper däerf gewise ginn. An der Schwämm hunn si jo och meeschtens dat verdeckt, dat heescht ech mengen dat ass awer schonn eppes wat een sou observéiert an dann awer iergendwéi léiert, oder bei mir war dat op mannst sou. Ech ka mech elo net erënneren un ee bestëmmte Moment wou ech gesot krut, voilà Deng Broscht muss de verstoppen. War dat bei dir sou? Ech fannen dat sou schwéier ze evaluéieren. Also ech mengen dass et sou ganz vill sou ënnerbewosste Messagë waren, am Englesche géif een subliminal messaging soen, also sou sou ënnerschwelleg Geräischer a Messagen, déi sou déi ganz Zäit iergendwéi am Hannergrond spillen, ouni ganz direkt gesot ze ginn. Wéi gesot, du hues elo scho gesot, dass einfach all d'Frae ronderëm dech an dengem Liewen sech op eng gewëssen Aart a Weis verhalen hunn an domat eng Norm zementéiert hunn, wéi ee sech als Persoun mat Brëscht ze verhalen huet. An op der anerer Säit hat ech awer och schonn Erfarungen, wou ech einfach the odd one out war, also esou déi droleg Persoun. Well Normen a sou, dat huet sech mir nach ni wierklech esou erschloss, grad als Kand. Ech mengen, jee méi al ech gi sinn, desto méi hunn ech den Drock gespiert, fir eranzepassen. Mee grad als Kand hunn ech einfach gemaach, wourop ech ëmmer Bock hat. Wéi gesot, ech war och normalerweis dat eenzegt, bah, Meedchen, ganz virsiichteg gesot, wat ouni T-Shirt erëmgelaf ass, an dat huet net wierklech iergendee gejuckt, mee sou, ech war awer trotzdem eng Ausnam domat. An ech mengen, dass sech iergendwann an der Ëmkleedekabinn huet sech dat ganz kloer gewisen, well jiddweree ronderëm mech sou progressiv hu méi a méi Meedecher ugefaang Süttian unzedoen oder och einfach nemmen, du soos sou déi Spaghetti-Träger-Tops, där hat ech och iergendwann, sou iergendwann huet einfach jiddwereen ugefaangen där unzedoen an ech war einfach déi eenzeg Persoun déi nach ëmmer an der Ëmkleedekabinn all Mënsch geflaascht huet an ech mengen dass ech déck vill an Denial war, also dass ech einfach sou dat guer net wollt gesinn an och einfach sou war sou nee. Dat verännert sech net, ech ignoréieren dat, do bilt sech kee Fettgewebe, meng Brosch ass nach ëmmer genau sou schmuel wéi se dat ëmmer war, wat mengen ech sou e richteg groussen Egg Moment war, also wou einfach och wann ech aneren Transpersounen dovun erzielen, da laacht ëmmer all Mënsch a seet, haha, fréi Unzeechen. An jo, ech menge wat sech doran och reflektéiert huet, och an sou deem dass ech einfach komplett dat negéiert hunn an dat guer net wollt wouer hunn, ass iergendwann huet meng Mamm mech dunn gebengelt, dass ech sollt där Tops undoen, well si huet gemengt, ah jo, nee, esou lues gëtt et awer wierklech e bëssi ze vill, du muss dat elo ichi bedecken. Si huet mer dat carrément gesot an huet mer dann och där kuerzer Spaghetti-Träger-Tops do kaaft an ech hunn déi einfach ultra laang ugehat. Also ech hunn déi wierklech, ech mengen, ech hunn ugefaangen, déi am fënnefte, sechste Schouljoer unzedoen. An ech hunn déi bis op Sixième ugedoen, well ech einfach sou war, ok, bëff, muss jo da wuel, mee mir ignoréiere lo de Fait, dass dat nach ëmmer weider wiisst, well déi si jo normalerweis dofir geduecht, sou, ok, wa Meedercher bis ufänke kleng Brëscht ze kréien, fir dat ichi bëssi ze bedecken, mee et gëtt jo guer kee Soutien, also se sinn wéi e, bah, e Soutien, e BH, et gëtt jo guer keng Ënnerstëtzung fir dat ganzt Gewebe. An ech weess, dass ech op Sixième huet meng Mamm mech eng Kéier iergendwéi. plakeg erwëscht oder sou, keng Ahnung, vläit ass se eng Kéier an d'Butzemmer komm oder wat och ëmmer an du huet se awer gemengt, ach mir mussen dir elo e Soutien kafe goen. An am Endeffekt hunn ech et hikritt, dass mäin éischte Soutien, mäin éischte richtege Soutien war en Deekierfchen, well ech einfach se sou laang ignoréiert hunn, dass mir do eng Broscht gewuess ass an ech einfach war, mm, mm, dat geschitt net. Dat kann net real ginn. Dat ass einfach net esou. Mir ignoréieren dat. Wann ech dat ganz staark ignoréieren, da geet dat sécher iergendwann fort. An ja, wéi gesot, meng Mamm war komplett ausser sech, dass si hiert Kand mat engem Deekierfche rëmlafe gelooss huet ouni Soutien. Wat ech bis haut nach keen Thema, also si mer am Fong an deer Hinsicht ganz trei bliwwen. Ech doen haut erëm guer keng Soutienen un am Fong. Wéi war dat bei dir? Ech hu lo laang gelabert. Ech fand mega interessant wéi's de soos dass du dech géint déi Norme gewiert hues, well bei mir war et genau de Géigendeel, also ech wollt krankhaft onbedingt rapassen an genau dat sou maachen wéi et vu mir erwaart ass a wéi een et soll maachen an jo de Grond firwat mir dat opgefall ass dass ee bei mir an den Ausschnëtt rakucke kann wéi ech virdru soot ass well ech och sou T-Shirten unhat wou dat halt éischter passéiere giff. well ech genau déi nämmlecht Kleeder wollt un, déi wéi déi aner Meedche ronderëm och. Also, ech weess net, ob dat bei dir och sou war. Mir waren ëmmer all an den New Yorker akafen, am Belval Plaza, dat war de groussen Hit bei eis. An do waren d'T-Shirten ebe meeschtens sou geschnidden, datt, voilà, datt d'Mobilitéit awer och réduite ass, wann s de net wëlls, datt een der an den Ausschnëtt gesäit. An dass mir och guer net agefall an dem Moment, dass ech och kéint einfach aner T-Shirten undinn, wou den Ausschnëtt eben méi héich beim Hals ass an dass dat de Problem ganz giff léisen, well ech eben genau dat maache wollt, wat déi aner och gemaach hunn, genau déi Kléider undinn, genau déi Silhouetten a genau dee Stil eben, dass ech do wollt matgoen. Ech hat och eng ähnlech Erfahrung, mee e bëssen an déi aner Richtung, well mir haten alleguerten, wéi mer elo scho geschwat hunn, déi Spaghetti-Träger-Tops un an ech hunn dann awer iergendwann enker gemierkt, dass dat awer fir mech sech ze vill beweegt. Dat ass och nach esou eppes, wat sech duerch meng Bezéiung mat mengem Kierper esou duerchzitt, dass ech gär Kontroll iwwer alles hat an dass ech net wëll, dass iergendeppes sech beweegt, wat ech net wëll. An dat ass natierlech bei Bréischt, wann een do elo net Moossnamen hëlt fir déi anzespären, dann beweegen déi sech gär mol. An genau ech hunn da mat deenen Lastiks BHen oder oder Tops hunn ech da gemierkt voilà dat geet mer net méi duer. An dann hunn ech menger Mamm annoncéiert, Mamma mir musse lo e Soutien kafe goen. An dann hu mer dat och gemaach an ech hat och ech mengen e B oder en C Körbchen direkt, also lo net dat klengst, heescht ech hätt och scho kéinten éischter lass leeën, mee déi aner Meedcher haten eben nach allguerten déi Lastiksdénger un an hunn et och net all ze positiv opgeholl wou ech dann mat engem richtege BH, also richtege BH, wat och ëmmer ee richtege BH ass, mee een ee mat engem Drot a mat Schaumstoff an esou, wou ech da mat esou engem ukomm sinn, déi haten net esou positiv dodrëbber reagéiert a mir gesot, Ech giff ze vill op erwuesse maachen an ech bréicht dat nach guer net an déi wär vill ze grouss an dat wär absolut onpassend. Genau dat heescht ech hat do och sou eng Zensur an déi aner Richtung erfaren, datt d'Leit net wollten, datt ech dee BH undinn an dat war awer sou fënnef, sechs Schouljoer an dann op Septième war dat awer ganz normal. Ech fannen dat Déng interessant, well en eppes erapasst, wou ech nach ëmmer keng gutt Äntwert dozou hunn, an dat ass déi Fro, firwat datt Kanner esou grausam zu ene sinn, beziiungsweis vu wou datt Kanner léiere fir esou grausam mateneen ze sinn a sech esou staark sozial ze kontrolléieren, well op all de Pausen Haff a an den Ëmkleedekabinnen, sou an de Schoulen, dat ass jo en immense System vu sozialer Kontroll a vu sozialen Normen. An dat ass eng Fro, op déi ech nach keng gutt Äntwert kritt hunn, well dat och einfach net mäin Domaine ass, fir Kanner ze verstoen. Mee ech sharen déi Erfarung awer déck, och vun der anerer Säit, muss ech soen. Meng Frënn an ech hunn och gelästert iwwert Meedecher, déi am fënnefte Schouljoer op eemol mat engem rise Sütien komm sinn, an dee se sech dann onner Strëmp gestach hunn, fir en auszefëllen. An dat war esou wierklech dat Dénge vun, ech mengen, mir waren einfach all ageschüchtert, éierlech gesot, well mer all esou net prett waren fir erwuessen ze ginn. An dat war sou en Zeeche vun erwuesse ginn an sou en Zeeche vun anescht wouer geholl ginn an dass eis Kierpere sech veränneren an dass sech op eemol alles verännert. An dann natierlech sou, mir waren zwar, keng Ahnung, 9, 10, 11 Joer al, mee et war eis awer trotzdem bewosst, dass So du kriss Bréch, du kriss deng Reegel an dann iergendwann, oh je, du bass zur Fra an dann hues de jo och d'Jongen an ah, you know. An et war einfach alles ultra aschüchternd an einfach vill. An ech mengen, zumindest fir mech ass, wéi ech mir réckwierkend erklären, dass ech och heiansdo mega fies war an iwwer aner Leit hiergezunn hunn, just aus deem aneren Eck halt. Jo, ech kann dat och iergendwou verstoen an am Fong war dat dann e positive Moment, well ech mer dat awer net soe gelooss hunn, well ech wosst, ech hu mech moosse gelooss, dee BH passt mer perfekt, deen, voilà, dee gefält mer, ech wëll deen undinn. An dat war dann déi éischt Kéier, datt ech mech sou e bësse géint déi aner Leit gewiert hunn a mech behaapt hunn an dann trotzdem weider mäi BH ugedoen hunn, obwuel déi aner dat eben dann net cool fonnt hunn. Dat heescht, dat war awer dann sou déi éischt Erfarung, un déi ech mech erënnere kann, wou ech awer mäin eegent Ding weidergemaach hunn, och wann Drock vu bausse war, fir dat net méi ze maachen. Voilà, dass et elo wéinst engem BH mat Drot ass, fannen ech e bëssen enttäuschend, well ech elo och guer keng méi esou undinn an dat am Fong fir mech sech net befreiend méi ufillt elo fir esouer unzedinn. Mee jo, et war awer e ganz wichtege Moment a mengem Liewe mengen ech, a menger Entwécklung. Jo, dat freet mech mega fir dech a Props to you an deem jonken Alter fir sech do awer esou gutt géint déi aner bewäert ze hunn. Ech menge fir mech sou mäin éischte Soutien, wéi gesot, ech sot, meng Mamm huet mech dunn eischter matgeschleeft an huet mech ganz entzückt an den Deekörbchen gestach, och nodeem ech gemooss gi sinn an alles. An ech weess nach ganz genau, an dat ass och ee vun deenen Trance-Momenter, dass ech déi Nuecht virdrun, déi Nuechte virdrun, dass mer eise Rendez-vous haten, fir zesummen e Soutien kafen ze goen, ech hunn nuechtelaang dovu gedreemt, dass e Soutiensmonster kënnt an mech erwiergt mam Soutien. Dat war ganz schlëmm, ech hat esou Angscht an ech mengen dat war awer och, an doru kann ech mech relativ gutt erënneren, meng Mamm huet mech bei den Hunkemöller geschleeft, keng Ahnung firwat. An ech ka mech ganz genau drun erënneren, wéi onangenehm mer et och einfach war, dass All déi Soutiens sou sexuell waren oder sou sexuell ugehaucht waren, sou alles mat Spëtzt, alles sou an engem Kontext, deen ech awer scho konnt zu enger gewëssener Hinsicht als erotesch liesen, sou och wéi mer Soutienen designen, ass jo wierklech fir Brëscht anzüglech ze maachen a fir se schéin ze maachen, also grad am Verglach mat Sport-BHen, déi jo och wierklech e gudden Halt bidden, sou Et geet jo awer drëm, fir dat enger gewëssener Aart a Weis opzesetzen an ze presentéieren. An ech kann mech och einfach ganz genau drun erënneren, wéi onangenehm mir dat war, wéi meng Broscht an deene Soutienen ausgesinn huet, och mat där Spëtzt a mat deene Faarwen. An dass dat och einfach eng ganz grouss Transitioun war vun deene schwaarze Spaghetti-Trägertops, déi ech virdrun hat, an deenen ech mech awer no enger gewëssener Zäit relativ wuel gefillt hunn, well se mech einfach gecovert hunn esou. An ech weess, dass ech domat richteg Problemer hat. An dozou muss ech och soen, dass ech net weess, a wéifern dass dat eng universell Erfarung war, well ech einfach zu deem Zäitpunkt schonn e Kand war, wat sexuell Gewalt iwwerlieft huet. An ech weess net, a wéifern dass dat eng Erfarung ass, déi méi Kanner haten, oder a wéifern dass dat eng Erfarung ass, déi einfach duerch, jo, déi virhäreg Erfarunge geprägt ass, wat ech en général ëmmer eng schwiereg Diskussioun fannen, wann et ëm mäi Kierper geet a wéi ech mäi Kierper wouer huelen. Mee jo, doru kann ech mech ganz staark erënneren an dass dat eppes ass, wat mech och nach bis haut nervt a wat mech am Fong och meng ganz Jugend, wou ech nach Soutienen ugedo hunn, immens genervt huet, dass vill vun de Soutienen, déi sozial akzeptéiert waren, dass dat esou immens sexuell ugehauchte, presentéierbar Soutiene waren, bis ech iergendwann Sport-BHs entdeckt hunn. Ech ka mech nach erënneren, datt ech do ganz kloer den Ënnerscheed gemaach hu vun deene faarwege mat der Spëtzt a mat de Schläifen drun an esou. Dat sinn dann Soutiene fir méi al Fraen. An ech als Kand oder als als Pre-Teen oder als Jugendlecht, ech ginn an dee Rayon mat de schlichte Soutienen, déi einfach ganz wäiss oder ganz schwaarz sinn, wou elo net esou Verzierungen oder Verschnörkelungen drop sinn, well dat ass nach net fir mech. An ech hu mech och éischter géint meng Sexualitéit oder meng Sexualiséierung gewiert. An jo, ech hunn d'Suitian éierlech gesot net esou onbedéngt als eppes Sexuelles empfonnt deemools, well ech eeben net déi a mengen Aen sexuell Suitiaen kaf hunn. Déi waren net fir mech. Dat hunn ech a mengem Kapp selwer esou agedeelt. Mega cool a fannen ech och déck gudd an Sollt dat jo am Fong och sinn. Gläichzäiteg, sou meng Erfahrung, wéi gesot, alles wat Sexualitéit war huet mech virun allem immens iwwerfuerdert an immens iwwerrullt an ech hu mech deem einfach mol immens ausgeliwwert gefillt a sou dat muss sou sinn. Och well, wéi gesot, meng Mamm war ultra excited fir mech bei déi schéi Soutienen ze schleefen. Also muss een och elo soen, ech war säit menglech 10 Joer net méi an engem Honkemöller, mee et war mer och net bewosst bis elo grad, dass et do anscheinend och schlicht Soutiene gëtt. Jo, ech meng Mamm huet do ëmmer einfach mäi Lidd gefolgt. Jo also mäi Lied wier gewiecht Huel mech aus deene Soutien eraus, looss mech einfach mat Rou. Oh, dat deet mer leed, dass dir dat esou opgezwonge gouf. Dat hätt net sollte esou sinn. Vläicht hätt dat och vläicht méi eng positiv Erfarung kéinte si wann s de do méi d'Kontroll gehat häss. Jo, ech weess, dass meng Mamm mer ëmmer gesot huet, nee du brauchs elo e Soutien, well soss hues de herno Hängetitte. Jo, dat krut ech och gesot. Awer net vu menger Mamm.
Ech muss och ganz éierlech soen, dass sech déi Angscht virun den Hängetitten, déi sëtzt esou déif a mengem Kapp, vun, ëm Gottes Wëllen, ah, an ech mengen, ech hunn dat bis haut nach, heiansdo, well ech mengen, ech hu mat 16 opgehal, Soutien unzedoen. Also ech hunn nach ëmmer een oder zwee, well ech esou een oder zwee Outfits hunn, déi ech einfach léiwer u mir hunn, wa meng Broscht an enger gewëssener Hinsicht gehale presentéiert ass, an ech hunn och ëmmer een oder zwee Sport-BHen an e Binder oder esou, mee esou 350 Deeg am Joer hunn ech ënnert mengem T-Shirt oder wat och ëmmer ech der Aussewelt presentéieren, näischt drënner. An am Fong sinn ech mega glécklech esou an ech hunn dat déck gär an Gläichzäiteg, wéi gesot, heiansdo hunn ech nach ëmmer esou déi Panikmomenter vun, oh am Gottes Wëllen, ech wäert Hängetitten hunn. An ech weess, dass ech mat 16, 17, wéi ech ugefaangen hunn, kee Soutien unzedoen, a meng Mamm, wéi gesot, mech erëm gehittet huet mat deem, oh mäi Gott, du wäers Hängetitten hunn, dass ech actually ugefaangen hunn, déck vill doriwwer ze liesen, vun, oh mäi Gott, wäert ech Hängetitten hunn? Wann ech mech richteg erënneren, don't quote me on this, sou, wann ech richteg erënneren, da waren d'Erkenntnisser dovun, déi mer gutt gedo hunn, sou dat, nee, wann iwwerhaapt, da festegt sech säi Gewebe doduerch, dass et sech halt selwer hale muss an net gehale gëtt a kee Soutien un hunn, ass dat d'beschte Géigemëttel géint Hangetitte. Mee déi Angscht sëtzt nach ëmmer esou déif a mer an dat ass och eng vun den Saachen, déi mech esou queesch mécht, well so what? D'Brëscht kommen an alle verschiddene Formen, Gréissen, Festegkeetslevelen an Hängetitte si great, who cares esou. A gläichzäiteg, wéi gesot, déi Angscht sëtzt esou déif a mir, dat ass esou blöd. Jo, ech hunn dat definitiv och scho gegoogelt an änlech Resultater, also mol esou, mol esou an dofir hunn ech mech einfach entscheet, voilà, Kee weess et, da maachen ech einfach wéi ech wëll. Mee du hues elo schonn eppes ugeschwat mat d'Bréch gesinn all anescht aus an dat ass och gutt esou. Mee leider ginn et awer do Schéinheetsidealer och fir Brécht an eiser Gesellschaft un deene vill Leit leiden an déi onrealistesch an erdréckend Standards setzen. Wéi erfiers du déi? Ech mengen, datt se sou a mengem deegleche Liewen net esou présent sinn, Och doduerch, dass meng Brëscht am Fong oft net sou ganz visibel sinn, also ech hunn oft zimmlech baggy Kleeder un a wéi gesot ech hu kee Soutien un, dat heescht dat wobbelt einfach alles do an dat ass just genau sou wéi ech et gären hunn. An ech hunn awer nach heiansdo esou Momenter wou ech wierklech mierken wéi dat sou hitt. Ech mengen ech hat dat rezent wou ech bei enger befrëndener Persoun doheem war déi an enger anerer Stad wunnt an ech war eng Nuecht bei him an mir ware schonn ëmmer, bon wéi mat deene meescht vu menge Frënn ass d'Plakegkeet tëscht eis mega chill sou an och einfach guer näischt Sexuelles an mir hunn eis halt anescht ugedo, also Pyjama ugedo fir an d'Bett an za deet säin T-Shirt aus an déi Persoun huet sou déi perfekte Brëscht am Fong, sou Ganz ronn, immens straff Haut, you know, net ze grouss, net ze kleng. An ech hu wierklech gemierkt, seng Moment vu sou Jalousie bal, vu sou damn, ech hätt och gär sou Brëscht, schacks. An dat huet mech déck erfouert an enger gewësser Hinsicht, well en plus sou, bof, ech gouf halt mat Brëscht gebuer sou, beziehungsweis déi sinn halt gewuess, mee ob ech se elo hunn oder net, dat ass mer am Fong relativ wurscht. Am léifsten hätt ech der, déi kéint ech einfach ausdoen oder undoen, wann ech se wëll. Oder wann ech se net wëll an de Schno driwwer hunn, esou, ech sinn net immens attached zu menge Brëscht, och einfach well ech awer oft Beinderen unhunn a mat menger Geschlechtsidentitéit etc etc esou. Dat heescht, ech sinn net mol eng Persoun, déi immens attached un hire Brëscht ass an trotzdem hat ech dee Moment vun, oh schäiss, deng Brëscht si sou schéin a meng si sou schäiss an ech hätt gär deng Brëscht. Ech mierken, dass ech awer Öfters nach der Momenter vu vun sou, ass meng Broscht gutt genuch a schéi genuch a straff genuch a ronn genuch, hänkt dat net ze vill, ass meng Form net bëssi blöd, och si meng Nippelen net ze grouss, si meng Nippelen net ze kleng, an dass ech do déck vill Insecuritéiten hunn an och grad sou sexuell nach bal méi. Well ech mengen, wann ech einfach nëmme plakeg sinn an net sexuelle Kontexter, ass et mer wierklech wurscht. Mee ech mengen esou déi grouss Angscht vun. Iergendee kéint mech sexuell net attraktiv fannen, déi sëtzt nach richteg esou ganz déif a mer. An dat deet mer heiansdo richteg wéi, wou ech richteg traureg driwwer ginn, vu esou, Schäiss, am Fong misst et jo besser si wéi dat. An et huet mer och nach ni a mengem Liewen iergendee gesot, vu esou, Boah, ass deng Broscht ellen. Esou déi Leit, déi meng Broscht däerfe gesinn, deenen ass et entweder egal, well mer net déi Zort vu Relatioun zu hinnen hu wou eis Plakegkeet sexuell maneen ass, a mat deene Leit mat deenen ech sexuell aktiv sinn, déi waren ëmmer ganz frou mat menger Broscht, an ech mierken dat jo och a mir selwer, dass wann ech mat enger Persoun Sex hunn déi Brëscht huet, mir ass dat schäiss egal, esou Brëscht si Brëscht, dass einfach nëmme schéin fir däerfe mat enger anerer Persoun hirer Broscht ze interagéieren, esou 10 vun 10, egal wéi déi ausgesäit oder wéi straff déi ass oder wat och ëmmer, an trotzdem sëtzt dat nach esou déif a mir dran, wat mech richteg queesch mécht. Jo, dat verstinn ech ganz gutt. An ech denke mer awer och, du wëlls jo och guer net mat enger Persoun Sex hunn, déi esou blöd Kommentarer zu denger Broscht giff maachen an dech dowéinster giff onsécher fille loossen. Genau, also do wär den T-Shirt awer esou séier erëm un an déi Persoun wär aus mengem Haus rausgeschmass oder ech giff mech aus dem Haus rausschmäissen, sou. schmelz ech mol selwer raus. Ja, mee gläichzäiteg sou, wéi gesot, et schockéiert mech, wéi déif déi Angscht a mir sëtzt. Jo, mee mir kréie jo awer och sou déi ganz Zäite vill verschidde Messagen dodriwwer, wéi eis Brëscht lo sollen ausgesinn. An 't ass bal sou wéi Trends, wat elo am beschten ass a wat am meeschte gewollt ass an wat am schéinsten ass. Also et ass mega kontextofhängeg, also bei Kierpere generell lo. An der Fitness-Community si jo zum Beispill esou ganz muskléiert Kierpere mega erstrebenswäert an an anere Kontexter si esou Kierperen dann awer ze maskulin oder nëmmi attraktiv. An dann bei de Brëscht ass dat jo genau esou. Zum Beispill an de Mainstream Pornoen gesäit een ëmmer esou ganz grouss a ronn Brëscht, déi och dozou tendéieren eventuell opréiert ze sinn. An dann esou bei Modenshowë sinn dann awer ganz kleng Brëscht éischter ugesot. Also et ass wierklech confusing ze wëssen, wat ass elo gutt. An dann ass et am Fong besser, sech einfach probéieren dovunner ze befreien, oder? Also esou einfach dat och gesot ass, et kann ee souwisou ni dem Ideal entspriechen, well d'Ideal sech konstant verännert. An dat ass mega, mega onfair, datt mir eis déi ganz Zäit mat deem Drock do beschäftege mussen. Jo, a virun allem, dass mer et einfach ni recht kënne maachen. Sou, ech weess och vu menger befrëndeter Persoun, vun där ech virdru geschwat hunn, wou ech dee Moment hat vu sou, ga, du hues déi perfekte Brëscht, ech si bëssi jalous. Sou, ech weess och, dass déi Persoun dat vu sech selwer guer net empfënnt an trotzdem nach ëmmer iergendë Makel dermat fënnt an deen Drock och empfënnt. An dat ass jo mega kacke. Mee Ella, wéi hues du déi Saachen dann empfonnt? Do sinn ech elo virwëlzeg. Bei mir war et ëmmer ganz kloer de Message, deen ech krut, dass grouss Brëscht gutt an erstrebenswäert sinn an dass dat ass, wat s de solls hunn. An ech hat elo net ëmmer riseg grouss, mee awer schonn zimmlech. An dofir hunn ech dann ëmmer esou iergendwéi do dragepasst an déi Ufuerderung, mee dat huet mer awer och mega vill Problemer gemaach, well ech einfach net domadder ëmzegoe wosst, jo, wéi ech mat menge Bréch soll ëmgoen, well dat och keen engem bäibréngt. Ech hu mech zum Beispill ëmmer, obwuel dat jo dann eigentlech fir gutt Weiblechkeet oder ideal Weiblechkeet gesellschaftlech definéiert stoe sollt, hunn ech mech mat menge Brëscht ëmmer relativ onfeminin gefillt, well déi esou grouss sinn an iergendwéi och esou vill Plaz anhuelen an well ech mech doduercher och gefillt hu wéi wa mäi Kierper esou grouss an opposant wier. An a mengem Kapp war Femininitéit éischter esou kleng an dainty an unoffensive an einfach esou, jo, esou zeréckhalend. An ech hu mech iergendwéi ëmmer gefillt wéi wa meng Brëscht mech dovunner ofhale géifen, déi Aart vu Femininitéit ze verkierperen. Wann een dat elo esou ausschwätzt, da kléngt dat mega blöd, mee dat war einfach wéi ech mech gefillt hunn. An ech ginn et net midd ze soen, wéi onfair dat ass, dass Mënsche esou jonk schonn esou vill Drock gemaach kréien. Jo, do ginn ech der ganz Recht. A virun allem net nëmmen Drock, mee virun allem och ganz kloer esou, et wäert ni perfekt sinn. Well och zum Beispill fir mech sou, ech menge mir si bëssi ähnlech gebaut, a fir mech war et sou deen anere Wee vun och sou déi awer bësse méi grouss Brëscht a wou ech mech vill ze vill feminin gefillt hunn an och einfach vill ze vill femininiséiert gefillt hunn, also feminin gemaacht gefillt hunn an och einfach immens sexualiséiert éierlech gesot. Jo dat huet mech och gestéiert well ech wosst dass grouss Brëscht fir sexy stinn an ech wollt einfach ni sexy sinn. Dat ass eppes wou ech mech wierklech dergéint gewiert hunn. An ech ginn der do och ganz Recht. Ech mengen dass dat och eppes war wat mech immens gestéiert huet, sou dat Dénge vun oh Gott déi Brëscht déi zéien Aen op sech. Sou, ech muss oppassen wat ech undoen, well soss zéin ech ze vill Aen op mech an ze vill Attentioun op meng Broscht an et kuckt mer kee méi an d'Aen, mee et kuckt mer jiddfereen sou, weess de, sou an engem 45 Grad Wénkel rof. An ech mengen dass do och ganz vill sou déi Dynamik vu Victim Blaming, sou internaliséierte Victim Blaming a mir dra war, dat heescht dat Gefill vun ok, ech muss oppassen wat ech undoen, well soss zéien ech Männer u mech un an dann ass et jo e bësse meng eege Schold, wa mer eppes geschitt, wat jo guer net de Fall ass. Dat ass esou e Bullshit an et ass ni iergendengem seng Schold, firwat een unhuet oder wat ee mécht oder wou een ass, etc. Etc. Wann engem sexuell Gewalt widderfiert. Mee dat war awer immens déif a mir dran an ech weess, dass ech déi Angscht immens a mer hat an bis haut, wéi gesot, ech liewen an zimmlech wäite Kleeder bis haut an ech fille mech doran am wuelsten. Mee ech weess awer och, dass grad a menger Pubertéit ech domat ugefaang hu well ech net esou sexualiséiert wollt ginn. Ech wollt net dass iergendee meng grouss Brëscht gesäit. Ech wollt net dass iergendeen meng grouss Brëscht a meng schmuel Taille a meng Hëfte gesäit a mech an där Hinsicht sou feminiséiert, well mer och ëmmer gesot gouf dass ech déi perfekte Sandauer Figur hat an dat huet mech esou degoûtéiert a gläichzäiteg, an dat fënn ech esou pervers, war et awer och ëmmer sou e point of pride bal, Do ech so war, ok, mee ech hunn awer déi grouss Brëscht an ech hunn déi schmuel Taille an wann ech wéilt, da wär ech mega sexy an ech mengen dat ass och eppes wat ech bis haut nach och a mer droen, wat och heiansdo fir immens vill sou Genderverwirrung a mer selwer suergt, wou ech gesinn, ok, am Fong sou ech ka mat Geschlechterrollen net ganz vill ufänken an ech hu mech selwer am léifste wann ech androgyn sinn an je méi well ech vu souwuel Feminitéit wéi Maskulinitéit fort sinn. An dann hunn ech awer och déi Momenter, wou ech mech selwer esou an esou enger femininer Aart a Weis sexualiséieren, an dat ass heiansdo richteg haart, a wou ech esou sinn, ok, wou kënnt dat elo hier? Ass dat intrinsik, also vu mir selwer aus, wat jo ok wier, oder ass dat extrinsik, also vu baussen? An esouguer wann et Intrinsik ass, a wéi fair ass eppes Intrinsesches net och ëmmer eppes Extrinsesches mat sou internaliséierte Saachen? An wéi gesot, ech hu bis haut nach heiansdo Momenter, wou ech mech an och direkt duerno denken, ëm Gottes Wëllen, wat méchs du dann? Mee wou ech sou seeën, ah, natierlech muss déi Persoun mech attraktiv fannen, ech hu jo grouss Brëscht. An ech si sou gaer, Uh, oh nee, ech wëll guer net esou denken, oh um Gottes Wëllen. A grad esou als Persoun, déi am Fong, wéi gesot, also ech weess bis haut nach net, ob ech jeemools wäert eng Mastec wëll hunn, also ech hu mech do nach ni wierklech decidéiert, mee et ass awer trotzdem eng Optioun a mengem Kapp, wou ech sou sinn, sou jo, am Fong, also dat, wat mech méi dovun ofhält, ass, dass ech einfach guer keng Loscht op eng OP hunn an op heelen, muss ech soen. A mäi Leidensdrock dervun ass net héich genuch, dass ech elo dat trotzdem giff maachen, mee sou wann ech mer einfach kéint ouni Brëscht erweschen, ech mengen deen Deal giff ech éierlech gesot huelen. Jo ech fill mech och a villem vu wats de grad soos widergespigelt. Mech nervt et och virun allem dass een net einfach existéiere kann oder ech hunn d'Gefill ech kéint net einfach existéieren, also soubal ech meng Brëscht verstoppen oder akzentuéieren, sinn ech ëmmer am gaangen iergendeppes ze maachen. Ech kann net einfach sinn. Entweder sinn ech am gaangen fir probéieren Blécker unzezéien a mech selwer ze sexualiséieren, wann ech dann eppes undinn wou meng Brëscht ebe visibel ass, oder ech verstoppe mech an ech schumme mech wann ech se verstoppen. An dat geet mir einfach massiv massiv op den Nerv. An och déi gegendert Messagë wéi s de scho sos, datt ech net einfach als Kierper an der Ëffentlechkeet kann existéieren, ouni datt dat anere Leit eppes signaliséiert. Also ouni datt lo meng Hëften oder meng Brëscht anere Leit matdeelen, datt ech bei der Gebuert eben dat weiblech Geschlecht zougedeelt krut. An dat nervt mech wierklech. Mir kéinten einfach déi gegendert Messagë vun eise Kierpere lass maachen, datt et einfach esou Kierpere ginn a esou Kierperen an déi eng man dat an déi aner man dat an dat ass alles net esou agedeelt an huet einfach net esou déi sozial Wichtegkeet an dréckt net déi ganz gegendert Messagen aus, déi mer wierklech, wierklech op den Nerv ginn. Jo, ech verstinn dat mega an ech mengen ech hunn och heiansdo esou Phasen, wou ech dann awer déck vill Freed drun hu fir grad am Summer Crop Tops unzehunn, déi awer méi eng Geméng brécht sinn esou an am Fong fillen ech mech doran och net onwuel esou ech fillen mech doran wuel an ech fillen mech doran och cute an ech hu meng Crop Tops immens gär an you know da ginn ech op d'Strooss an da ginn ech op der Strooss belästegt well ech Brécht hunn an ech mengen do kënnt dann och meng eege Geschlechtsidentitéit immens ran. Ech hu jorelaang gemengt, dass ech immens vill Dysphorie, also Onbehagen ëm meng Broscht hat, sou meng Broscht gehéiert mir net an ech wëll déi net an ech war mer am Fong a menger Teenagezäit zimmlech sécher, dass ech iergendwann eng Mastag wéilt an ech hat och immens vill Binderen un, déi mer einfach d'Broscht ofgeflaacht hunn. An wéi ech a mengem Bachelor war, hunn ech ugefaangen immens vill ëm Leit ze hänken, déi immens liberal mat Plakegheet waren. An do, duerch e ganz luesen a laange Prozess, hunn ech halt och ugefaangen, immens confortabel mat menger eegener Plakegkeet ze ginn. An e groussen Deel dovu war, fir och meng Broscht ze desexualiséieren. Also esou vun deem, Oh, dat ass dat Verbuergent, dat ass dat Sexy, dat ass dat, wat s de gewësse Leit weis, wann s de Sex mat hinne wëlls oder fir se ze verféieren. An dat ass och eppes, wat nëmmen däerf gesi gi vu Leit, mat deenen s de Sex hues, well soss bass de eng Houer. An dee Prozess, fir dat sou ze desexualiséieren an dat ze entléieren, dat huet mir esou vill bruecht, well et sech och ugefillt huet wéi sou e Reclaiming vu mengem Kierper, also dass ech mäi Kierper rëm erlaangen an Autoritéit iwwer mäi Kierper rëm erlaangen, well fir déi Leit, déi schonn an enger Sauna waren oder op engem Nudity Beach, also op enger plakeger Plage, dat nennt sech am Däitschen och oft FKK-Strand oder esou, fir déi Leit, déi schonn do waren, dat ass einfach egal. Jiddwereen ass einfach plakeg an do kuckt och normalerweis keen dech blöd esou. An dat huet mir immens gehollef, fir, wéi gesot, mech manner feminin a menger Broscht ze fillen an déi Erwaardunge vu Femininitéit a Sexualitéit op meng Broscht ze setzen. An säitdeem sinn ech perséinlech vill méi chill mat menger Broscht. An dann awer, wéi gesot, ginn ech am Summer am Crop-Top virun d'Dier an da ginn ech wéinst menger Broscht op der Strooss belästegt an da wëll ech déi ganz Welt ufänken an dann dinn ech duerno awer e puer Deeg rëm Aner Kleeder un, well et sech ufillt, wéi wann iergendee meng Broscht vu mer fortgeholl hätt a wéi wann iergendeen, ja, meng Autoritéit iwwer d'Bedeitung vu menger Broscht fortgehuel hätt. Teach, Hues du sou bësse geléiert, fir kontextspezifesch ze entscheeden, ob s de deng Broscht als sexuell wëlls wouerhuelen oder net? Also wéi gesäit dat genau aus, zum Beispill elo spezifesch, wann s de Sex hues an du wëlls dech am Fong an dengem Kierper sexy fillen? Esou, wéi äussert sech dann do dat Ganzt? So ech hunn realiséiert sou iwwert Joren an Joren, dass wat mer am beschten deet ass wann ech natierlech Kontroll hunn driwwer op meng Broscht sexualiséiert gëtt. An ech mengen dat huet net nëmme mat Konsens ze dinn sou fir ugepaakt ze ginn, mee och sou Konsens am Sënn vun däerf ech deen Deel vun dir sexualiséieren? An dass dat mer immens gutt deet. Dat heescht dass och awer e ganz bewosste Choix vu mer fir net all Kéiers wann ech mat Leit Sex hunn immens meng Broscht ze sexualiséieren. An Dat ass mer och mega wichteg, dass mat deene Leit, mat deenen ech Sex hunn, dass ech och kann ëm si ronderëm plakeg sinn, ouni dass meng Broscht sexualiséiert gëtt. Ech sinn eng Persoun, ech schlofen zum Beispill immens gär plakeg, egal ob mat anere Leit oder net. An do deet et mer och einfach immens gutt, fir plakeg mat Leit ze schlofen, ouni dass mat deenen ech Sex hunn oder dass och mat menger Broscht interagéiert gëtt, ouni dass et sexuell ass. Also zum Beispill, dass eng Persoun. wärend mer matenee kuschelen, hir Hand einfach ëm meng Broscht leet, ouni dass dat eppes Sexuelles ass. Well ech mengen, dat ass bei Mënschen ouni Brëscht jo och sou, dass et do vill méi gesellschaftlech akzeptéiert ass, fir einfach mol eng Hand op d'Broscht ze leeën. Oder fir, wann een eng Persoun vun hannen ëmaarmt, an et huet een déi kind of Relatioun zu där, dass een dann och sou ëm déi net weiblech Broscht ronderëm geet an déi einfach ganz normal kann upaken, wéi ee giff en Aarm upaken oder e Réck upaken. An ech mengen, dass dat mer immens gutt deet, fir dass meng Broscht net esou feminin ass, sou dass se ka sexualiséiert ginn, mee dass se net ëmmer muss sexuell sinn an och einfach kann heiansdo e Kierperdeel sinn, wéi all anert och. Wéi eng Persoun géif hiren Aarm ëm meng Schëller leeën, dass se hiren Aarm ëm meng Broscht leet? natierlech just mat Leit, mat deenen ech déi Zort vun Intimitéit hunn. Esou, ech mierken och a mir selwer, datt et awer net genau wéi mäin Aarm ass, an deem Sënn, datt, wa mäi Matbewunner elo mar géif einfach seng Hand op meng Broscht leeën, dann hätte mer awer wierklech Sträit, obwuel mer eis oft mol heiansdo am Aarm hunn. Mee jo. Dat fannt ech mega schéin ze héieren, datt s de et gepackt hues, dat esou ze trennen an da Kontroll dodriwwer ze huelen an datt s de dech an där Kontroll och gutt fills an an dech ëffne kanns zu deene Beréierungen. Dat fannt ech mega schéin. A wou s elo iwwer net sexuellt Upake vu Brécht geschwat hues, dunn ass mir am Fong opgefall, datt mir dat och mega gutt deet, wann dat passéiert, wann ech mat menger Partnerpersoun kuschelen an esou, datt dat mega schéin ass. An och ech selwer, also ech hunn eng Kéier en Instagram-Post gelies, ech weess elo net, ob dat wouer ass, ob dat iergendwéi beluecht ass, sou don't quote me on that, mee datt Brëscht upacken en Stress lassloos Mechanismus ass an ech wann ech sou schaffen oder sou dann also doheem natierlech lo net um Büro mee wann ech sou doheem schaffen dann erwëschen ech mech och heiansdo dass ech sou e bësse meng Brëscht als sou Stressball benotzen an jo ech fannen dat einfach mega cool. Dann ass et och einfach e Kierperdeel wat een upake kann an wat einfach eng flott Textur huet an jo wou et einfach Spaass mécht dat sou e bëssen ze knieden an Stress relief ze hunn. Jo well si si mega mëll a flauscheg sou, dass och einfach. Cool fir dat als Stressball ze benotzen, ech maachen dat och an do och zum Beispill wat mer och déck gutt deet ass wa Leit einfach op menger Broscht leien, you know, meng Broscht sou als Kësse benotzen, wéi ech enger anerer Persoun hiren Bäichi giff als Kësse benotzen awer ouni dass dat sou sexuell ass an einfach sou ok dat ass halt en Verkierperdeel vu mer, do ass méi Fat Tissue an dat ass halt nu mol méi mëll a waarm a soft an et ass einfach gutt fir säi Kapp do dra leien ze hunn, awer ouni dass dat sou sexuell ass an dat ass mega precious. Jo ech hunn dat och gär well ech fille meng Anxiety vill a menger Broscht an dann wann do Gewiicht drop ass dann fillt dat sech fantastesch un an berouegend an dat ass mega mega schéin. Mega süß.
Jo, an ech mengen, dat ass och, wou dat, wat ech am Ufank gesot hunn, vu dass en Deel vu mir nach ëmmer esou reagéiert wéi esou e prepubertäre klenge Jong, vu Brëscht, hehehehe oder Brëscht. An ech mengen, dat nervt mech iergendwéi immens, well et einfach esou absurd ass, well mir géife jo ni soen, Oh mäi Gott, Aarm! oder Oh mäi Gott, e Been, hehehehe oder Wow, Hand, ohohoh. An wou Brëscht einfach esou eng Sonderstellung kréien. déi sech net neutral fir mech ufillt. Wéi ass dat fir dech, Ella? Jo, same.
Also duerch de Baggage, deen do drun hänkt, einfach vun Erfarungen aus der Vergaangenheet an vun dem gesellschaftleche Gewiicht, wat och de Brëscht operluecht gëtt. T'ass leider net einfach e Kierperdeel wéi all déi aner, a menger Empfannung, obwuel ech mer wierklech wënsche géif, dass et sou ass an obwuel et jo objektiv gesinn och sou ass. Also dat ass einfach e Kierperdeel, dee verschidde Funktiounen huet oder eben net. dee ganzen Tamtam do ronderëm, deen hu mer einfach erfonnt a bréngen eis dee géigesäiteg bäi. An dat ass am Fong, wann een esou driwwer nodenkt, e bëssi absurd, oder? Jo, dat ass mega absurd. A gläichzäiteg, an ech mierken dat ganz vill bei mir selwer, trotz all deene Saachen, déi ech verléiert hunn an deene Saachen, déi ech geléiert hu fir meng Broscht als Mann a sexuell wouerzehuelen an déi bëssi sou rëm zu mengem eegen ze maachen, dass jo kee Prozess deen eng Kéier ofgeschloss ass an da muss ech mech ni méi domat auserneesetzen, mee ech kréie jo och déi ganz Zäit sou Géigewand, sou ech si awer trotzdem nach ëmmer Deel vun enger Gesellschaft, ech sinn net ganz vill op Social Media, mee sou ech kréien trotzdem popkulturell Saache mat, vu wéi Brëscht sexualiséiert ginn a feminiséiert ginn an. Heiansdo frustréiert mech dat dann och mega, dass ech se déi ganz Zäit muss rëm, déi ganz Zäit ëmmer kritesch bleiwen an dat andauernd muss verléieren an dass ech do nimools wäert op en Enn kommen. An ech mengen, dat ass och, wou ech dann nach awer immens genervt sinn, dass och meng original Reaktioun war, Brëscht, hehehehe.
Jo, et féiert leider kee Wee dorunner, lanescht an enger Gesellschaft ze liewen, ausser mir verkriichen eis eleng an de Bësch oder sou, Mee ech giff dann awer meng Frënn a Famill vermëssen. An meng Brëscht sinn och einfach ze cool fir dass déi just vu mir kënne gesi ginn. Jo do stëmm ech der zou, meng definitiv och. Sou dat fannen ech een immens gudde Message fir dës Episode ofzeschléissen. Ech hoffen du stëmms mer zou Robin. Et war mega cool mat dir ze schwätzen an sech auszetauschen. Ech hoffen Iech Nolauschter innen huet et och gefall. Wann Dir Iech fir d'Thema Brëscht nach bësse weider interesséiert, dann empfeelen ech Iech eng Episod déi virun enger Zäitche scho rauskoum, an dat ass d'Nummer 169, Manner ass méi, iwwer Broschtverklengerungen. Jo, Lynn erzielt do vu senger Broschtverklengerung an och vu senge Motivatiounen zur Broschtverklengerung. Dat heescht et ass ganz no beim Thema. Genau, geet awer nach net direkt, well elo kënnt nach eng Rubrik vum Eli an ech wënschen iech ganz vill Spaass dobäi a bis nächst Kéier. Äddi! Äddi!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
No 85 Joer ass kloer, gutt Bezéiunge maachen, datt mer méi laang liewen. A sengem neie Buch erkläert de Robert Waldinger, wat eng Harvard-Studie iwwer gesond Alteren erausfonnt huet. An der längster Studie iwwer Frousinn, déi jee gemaach ginn ass, ass et drëms gaang ze kucken, wat zu engem gléckleche Liewe bäidréit. Wat se erausfonnt hunn, kléngt einfach, Gutt Bezéiunge maachen eis frou an halen eis gesond. Net Suen, Carrière oder bekannt sinn, mee eng Studie déi 1935 entwéckelt a geplangt ginn ass, ass net immun géigeniwwer deem wat virun bal 100 Joer normal war, mee hautzedaags zimmlech problematesch ass. Mee als éischt mol zur Studie u sech. Dëst ass eng longitudinal study, dat heescht, datt se d'Leit iwwer eng laang Zäit begleet huet an ëmmer erëm Daten iwwer déi nämmlecht Persounen am Laf vun hirem Liewe gesammelt huet. D'Zil ass net eng Momentopnam ze maachen, mee ze verstoen, wat, iwwer d'Liewe gesinn, een Impakt op d'Gesondheet vun de Leit hat. D'Studie fänkt 1938 un, also matten an der Great Depression, der ekonomescher Kris kuerz virum Zweete Weltkrich. Si verfollegt zwou Gruppe vu jonke Männer. Déi éischt Grupp besteet aus 268 wäisse männlechen Harvard-Studenten, déi se Grant Group nennen. Ënnert hinnen ass och de spéidere President JF. Kennedy. Déi zweet Grupp besteet aus 456 jonke Männer aus Boston, déi se Glück Group nennen. Dës Grupp ass vu Kriminologen erausgesicht ginn a besteet aus Persounen, déi duerch kriminell Aktivitéiten opgefall sinn. D'Chercheuren hunn dës zwou Gruppen iwwer 85 Joer begleet, se interviewt, medezinesch Date gesammelt, hir Gehirer gekuckt, hiert Blutt ënnersicht a mat hire Famille geschwat. Dëst ass eenzegaarteg, bei deene meeschte Laangzäitstudie verschwannen d'Leit no 10 Joer. Dëst ass déi éischt Studie, déi ënnersicht huet, wat mécht, datt et Mënsche gutt geet, a sech net op Krankheet beschränkt huet. A well se d'Leit iwwer esou eng laang Zäit verfollegt hunn, gëtt et Opschlëss op wat d'Schwaen mat 30 fir een Impakt op d'Liewensqualitéit mat 80 Joer hunn. Wat se erausfonnt hunn, ass, dass Einsamkeet kierperlech esou schlecht ass wéi Alkoholismus oder Tubakssucht. Sech eleng an isoléiert fille léist chronesche Stress am Kierper aus. Dëse schiedegt dem Immunsystem, dem Gehier an dem Häerzkreeslaf. Wat gemaach huet, datt d'Persoune gesond bliwwe sinn, war net d'Quantitéit vun hire Bezéiungen, mee d'Qualitéit vun de Bezéiungen, déi se haten. Persounen a konflikthaften, emotionell kale Bezéiunge ware manner gesond wéi Persounen, déi aleng waren a sozial net isoléiert waren. Eng schlecht oder toxesch Bezéiung ass schiedlech fir de Kierper. Et ass also wichteg, a Bezéiungen ze sinn, an deenen ee sech verbonne fillt an wou d'Nervesystem sech sécher spiert. Dës Bezéiunge maachen ee frou an halen ee gesond. Schlecht Bezéiungen oder sozial Isolatioun sinn esou schiedlech wéi Alkohol oder Zigaretten. Leider huet dës Studie och vill Kritikpunkten. Béid Gruppen an der Studie hunn nëmmen aus wäisse Männer bestan. An den 1930er, wou d'Studie ugefaang huet, hunn just Männer dierfen op der Harvard University studéieren. Et ass also schwéier dës Studie op Fraen, op aner Kulturen, aner Gesellschaften a Länner an op net wäiss Persounen ze iwwersetzen. Dës Studie huet also kloer ee Gender Bias an ass net representativ fir d'ganz Gesellschaft. Dann zu den zwou Gruppen. D'Howard Grant Grupp huet aus Männer bestan, déi eng elitistesch Schoul besicht hunn a gréisstendeels räich opgewuess sinn. D'Glück Grupp, déi d'Aarbechterklass representéiere sollt an domat ee méi diverse sozio-ekonomesche Kontext erëmspigelen, hunn awer just aus wäissen amerikanesche Männer bestan. Et kann een d'Resultater also just duerch eng amerikanesch kulturell Lëns liesen. Et kéint een och soen, datt d'Studie net representativ ass, well d'Forscher d'Participanten selwer ausgewielt hunn. An de Joren, wou d'Männer an der Studie geschafft hunn an vun enger gudder Bezéiung profitéiert hunn, war de Groussdeel vun hire Fraen doheem. Déi allermeeschte Fraen an de Véierzeger, Fofzeger a Sechzeger Jore waren Hausfraen, hu sech ëm de Stot an ëm d'Kanner gekëmmert, also onbezuelte Care-Aarbecht geleescht, sou datt keng oder wéineg vun där Aarbecht op de Männer hänke bliwwen ass. Datt si déi Bezéiungen, an deene si fräi waren, hir Fraen awer däitlech manner als positiv beschreiwen, a sech op hir Liewensqualitéit ausgewierkt hunn, ass net erstaunlech. Et wier spannend ze wëssen, wéi d'Fraen dës Joerzéngten erlieft hunn. Och ass et net fir jiddereen d'nämmlecht einfach, gutt a sécher Bezéiungen ze féieren. D'Studie geet net direkt op Faktore wéi Trauma, Neurodivergenz oder eng Perséinlechkeetsstéierung an. D'Date vun der Studie sinn och net objektiv gesammelt ginn. Et geet méi drëm, wéi d'Teilnehmer hiert Liewen erliewen a wéi se doriwwer schwätzen, wéi wéi hir Liewen eigentlech war. Dëst mécht d'Daten zum Deel subjektiv. An net jiddereen huet d'Studie iwwerlieft. Déi Persounen, déi fréi gestuerwe sinn oder entscheet hunn, no enger Zäit net méi matzemaachen, konnten dono net mat an d'Datesammlung kommen. wat no 85 Joer gemaach huet, datt ee gesond bleift, reflektéiert just déi Persounen, déi laang genuch gelieft hunn, fir doriwwer ze berichten. Elo gëtt et eng zweet Studie, déi d'Kanner vun de Persounen aus der éischter Studie begleet. Ënnert den 1.300 Kanner sinn souwuel Jongen, wéi och Meedercher. Well se déi nämmlecht Famille suivéieren, ass de Studie leider net méi divers wéi déi éischt. Dës Studie sinn eenzegaarteg an obwuel et vill Kritikpunkte ginn, sinn d'Resultater trotzdeem spannend a wichteg. An du? Hues du Bezéiungen, déi dech stressen oder Bezéiungen, an deene s de chille kanns an dech sécher spiers?
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi sex op Facebook,

Ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of. An meng Brëscht sinn och einfach ze cool fir dass déi just vu mir kënne gesi ginn.
Brëscht sou cool dass de vum Stull fäls.